Zava-dehibe ny fisian'izao fanomezana équipement ho an'ny clinique Ave Maria eto Antsirabe izao satria raha ny andraikitra omena ny faritra dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Tsy misy anefa ny fampandrosoana raha tsy eo ny vahoaka salama. Ny vahoaka no manao ny asa fampandrosoana, ny olombelona no manao ny asa fampandrosoana ka raha olombelona tsy salama tsy afaka manao asa fampandrosoana. Ny fisian'izao fanomezana matériaux, équipements izao dia hanatsara ny kalitao an'ny fitsaboana izay omen'ny klinika Ave-Maria. Noho izany dia fanatsarana ihany koa izany ny fahasalaman'ny vahoaka eto anivon'ny faritra Vakinakaratra koa dia isaorana ny Gouvernement Japonais izay soloan ny Monsieur le Chargé d'Affaires tena eto amin ny fanomezana ireo équipement ireo. Isaorana ny Ministeran ny Fahasalamana, ny Fitondram-panjakana Malagasy izay soloan ny Ministeran Fahasalamana, ny Tale Jeneralin ny Fahasalamana tena eto no nisafidianany an ny Ave Maria, Clinique Ave Maria izay eto Antsirabe, eto amin'ny vakivakin'ny Ankaratra, mba hanomezana izany fitaovana izany, koa dia heverina fa hitondra fanatsarana ny lafiny ara-pahasalaman'ny vahoaka ny fisian'izao fitaovana izay omena izao, koa dia mirary antsika manantena fa isika izay mitantana sy mampiasa izany fitaovana izany dia hahay hampiasa izany. araka ny tokony ho izy mba ho mendrika izany fahazahoana izany fitaovana izany. Ny fitaovana izay natolotra androany moa izany avy any amin'ny Représentant ny Ambassade ny Japon izay miara-miasa akaiky amin'ny Clinique Ave Maria hatramin'ny nosokafan'ny Clinique Ave Maria mihitsy dia karazany telo izy ireo, misy ny atao hoe Automate. de dermatologie le manao ny analyse fanao mahazatra andavanandro de misy koa ny automate de biochimie de avy eo ny appareil echographique zay tena efa perfectionne efa matanjaka be afahana manao zatra maromaro inona mety ho tombony azo amin'izay zany ny tombony azy dia mazava ho azy amin'ny lafiny teknika eh, manamora ny fitiliana ireo karazana aretina izay tsy tsy voatily amin'ny fitaovana nahazatra taloha izany dia mba manamora ny fitiliana ny fanaraha-maso ny aretina dia manamaivana koa izany ny fanaovana référence na ny transfert mankany Antananarivo satria mba mihena izany ilay olona référé satria mba betsaka ny karazana aretina mety diagnostique eto Antsirabe na eto amin'ny clinique Bemariahy. Mahakasika an'izay indrindra hoe inona no zavatra hoe tena mety hampiavaka an'ilay clinique ity izany? Ny resaka fitaovana sy ny mety ho tolotrany? Ny zavatra mampiavaka ny clinique Bemariahy dia ny fananana an'izay, ireo fitaovana tsy tena hoe avo lenta fa mba efa hoe fa mba manaraka ny toetr'andro, ny mba amin'ny fanatsahana ny zavatra ilaina eto amin'ny faritra Vakinankaratra, ny fanatsahana ny marary izay tonga. atao atao amin'ny clinique Ave Maria. Ny clinique clinique Ave Maria moa izany dia clinique médico chirurgicale izany hoe misy misy an'ireo service maromaro izay tokony hisy amina clinique lehibe. Ny tombony amin'ny clinique Ave Maria dia ny qualité de service, haingana ny diagnostic, Haingana koa izany ny fandraisana andraikitra amin'ny resaka fitsaboana, ny resaka urgence, dia eo ihany koa izany manamora ny fisorohana an'ireo fahasarotana na ny prévention an'ny complication. Izay anisan'ny nampiavaka ny Feparia, dia eo ihany koa moa izany hoe ny fandraisana sy ny resaka fahadiovana sy ny fisorohana amin'ny ankapobeny. Ny sarany angambany any dia mitovy amin'ny saran'ny fitiliana eo amin'ireo tobim-pahasalamana misy eto an-toerana na ny any Antananarivo. Mbola eo am-pandinihana azy moa ny ato amin'ny clinique satria amin'ny filàna amin'izao fotoana izao izany dia mba mijerevina ihany koa ny fahafaha-mividy ny vahoaka eto an-toerana dia nirina angamba ny hoe mba hifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny tsirairay ny Ianao anisan'ny clinique miankina fiangonana, misy fijerena manokana ve ho an'ireo manana fahasahiranana amin'izay hoe fisitrahana ny fo? Misy tokoa izany hoe ny masera ato amin'ny clinique Bemariazy dia manana karazana tromokesy manokana Cas social ho an'ireo cas social ho an'ireo olona sahirana ho an'ireo olona mahantra efa misy ihany koa izany ny fanafody sy ny fanampiana amin'ny lafiny ara-tsakafo amin'ny fitaovana madinidinika raha resaka ronono hoe ho an'ilay tena sahirana tsy dia izay koa moa izany no karazana ohatry ny hoe efa devis filamatra napetraky ny clinique hoe être au service de la vie dia mijery mikolokolo sy mitsinjo ny aina indrindra fa an'ireo faran'izay marefo sy ny sahirana. Ny voalohan-teny dia manantso ny fisaorana an'Andriamanitra nanomezany antsika izao fotoana ahafahantsika manatanteraka an'izao fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fanomezana avy any amin'ny gouvernement japonais izao ka dia omentsika azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Manaraka izany dia mitondra ny fialan-tsiny avy amin'ny Andriamatoa Chef de Région par interim fa noho ny antony Adidy hafa izay mitana azy dia ny tenako moa no niraha nisolo tena azy tamin'ity anio ity ko dia fiafariana hoa ny miarahaba anareo rehetra izay tonga eto. Miarahaba manokana anareo tompon'andraikitra ara-panjakana izay misolo tena ny minisitra avy any Antananarivo, miarahaba manokana ihany koa ny chargé d'affaires avy ao amin'ny ambasadin'ny. Japon eh, eto Madagasikara dia arabaina manokana ihany koa nareo an, fianakaviamben'ny fahasalamana eto anivon izao toby pasalamana zao an, zay fotsiny lanonana ankehitriny. Raha ny fahasalamam-bahoaka dia zava-dehibe an. amin'ny faty vakina karatra satria ny mission, ny iraka ankapobeny ampanaovin'ny fitondram-panjakana foibe ny faritra dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Ny faty vakina karatra no faritra be mponina indrindra manaraka ny. Faritra Analamanga. Raha ny teny filamatra eo anivon'ny Faritra Vakinakaratra dia tsary misy harena noho ny olona ary ny ny Faritra Vakinakaratra dia tanora ny ankabeazan'ny Faritra Vakinakaratra. Tsy afaka manao fampandrosoana ny vahoaka raha tsy manana toe-pahasalamana araka ny tokony ho izy. Noho izany dia. Heverinay eto anivon'ny Fary Vakinankaratra fa tena zava-dehibe ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka izay ohatr'izao lanonana atrehintsika amin'izao ankehitriny izao. Koa isaorana ny fitondram-panjakana Japoney izay nanome an'ireto trano sy fitaovana mba ho fanatsarana. Tsy ho fikarakarana hatrany ny mponina, ny vahoaka eto amin'ny Faritra Vakinakaratra. Hitondra fanatsarana eo amin'ny lafiny fahasalaman'ny vahoaka eto Vakinakaratra ny fisian'izao fitaovana sy trano izay atolotry ny fitondram-panjakana Japoney izao koa dia isaorana ny fitondram-panjakana Japoney izay soloan'Andriamatoa Chargé d'Affaires tena eto. Isaorana manokana ihany koa ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka izay soloiny ny Tale Jeneraly tena eto satria tsy mitsahatra ny mikatsaka izay azahoana manatsara hatrany ny fahasalamam-bahoaka. Zava-dehibe izany satria ireo vahoaka ireo dia. Tsy maintsy kolokoloina sy karakaraina ny fahasalamany. Azahoany manatanteraka ny fampandrosoana izay himatimatesan' ny firenentsika. Koa dia isaorana ny fitondram-panjakana izay soloan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tena nisafidy manokana Vakina karatra amin'ny fanomezana ireto fitaovana ireto eto amin'ny epp Ambalavato amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernement japonais. Raha mitodika ho antsika izay mampiasa ny fitaovana dia entanintsika mba hikajy sy hampiasa ny fitaovana araka ny tokony ho izy, tokony ahayanantsika. satria zava-dehibe ny fahazahoantsika an'ireo fitaovana ireo dia mila tadia ahy ana amintsika amin'ny fitantanana sy ny fikojakojana ireo fitaovana izay omena antsika ireo, izany dia mba ho tombotsoan'ny vahoaka hatrany eto Antsirabe. Monsieur le Chargé d'Affaires. Ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia tsy mitsahatra ny manao ny ezaka rehetra sy ny asa takina amin'ny fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Mifototra amin'ny angy lehibe telo izany, dia ny fisorohana ny aretina sy ny fihanaky ny valan'aretina, ny fanatsarana ny fitsaboana raha misy ny. aretina ary ny fitantanana amin'ny fomba mahomby ireo izay rehetra mety manana ny toeram-pitsaboana fototra dia mandray anjara feno amin'izany andro lehibe izany atao eny amin'ny toeram-pitsaboana fototra ny fisorohana ny aretina amin'ny alalan'ny fanaovana ny vaksiny ohatra. Atao ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fizahana ireo aretina mahazo ny marary ka fanomezana ny fitsaboana sy ny fanafody sahaza ary ifandefasana an'izy ireo any amin'ny hopitaly lehibebe kokoa raha sanatria misy ny ilana an'izany, fa ireo fitaovana rehetra na ny vola ihany koa dia tokony hotantanana. amin'ny fomba mendrika eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Manoloana ny adidy aman'andraikitra mavesatra sy ny fisandrahaky ny zavatra tsy maintsy atao ho fanatsarana ny fahasalamam-. Nisy ny asa nataon'ny governemanta Japoney teto amin'ity faha-pivadiana izay tantananao ity. Inona daholo tompoko ireo tolotra ireo? Ny asa nandraisan'ny fitondrana Japoney ny vahoaka Japoney anjara izany teto amin'ny tobim-pahasalamana dia ny fananganana ny bâtiment vaovao izay hampiasainay ho an'ny maternité sy ny vaksiny ary efitra fiandrasana ho an'ny marary. Dia ny fanomezana fandriana enina izany an, hatorian'ireo reny avy teraka ao amin'ny maternité. Inona mety hoe zava-baovao ho entin'ireo fitaovana vaovao sy ny fanatsaran'ireo eto amin'ny tolotra ara-pahasalamana izay omenareo? Ny zavatra ho entin'ireo fitaovana vaovao ireo aloha ny dia fanatsarana ny tolotra voalohany indrindra satria raha tsy nahazo an'io tolotra io izay an, Dia ho voafetra ihany ny olona afaka raisinay an-tanana ary lasa misy koa ilay hoe tonga dia mivoaka haingana be ny olona nefany an, tokony hoe mba mijanona kely aloha ny en surveillance dia ny dikan'izany an, mihatsara izany ny tolotra. Dia tombony ny lavaka raisina tany. Firy nareo no miasa mampiodina ity sa tsy miasa loatra? Ny mampiasa any amin'ny maternité dia misy sage femme efatra, ny aty ambany izao dia misy dokotera efatra izay amin'izao fa efa ho retraite indray, dia misy chirurgien dentiste iray, dia misy sage femme koa aty ambany, misy sage femme. Anaky telo dia infirmier, infirmière indray. Raha ny any teo dia fokontany enina ambin'ny folo no misitraka ny tolotra atolotrareo, afaka misahana an'izay ve ireo olona ireo? Afaka misahana an'izay, dia marina fa hoe betsaka ny manantona ny tobim-pahasalamana.